Ha khensa ku va mi pfulele channel ya matimba ya munhu mali leyi YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni la ku khumba mhaka ya ribye or stone maribye lama mi kuma ku van'wanyani hi ma tirhisa loko hi ri ku akeni ka tiyindlu hi chela ti-foundation. kumbe hi lava ku arhavela loko hi lava ku ta stima kumbe van'wanyana va ya kwale ku masajiwaku vanhu va fika va va tirhisela maribye va thova tinyonga leti or va thova thova minhlana ku miri wu kota ku va kahle . A hi humeseni mhaka liya ya ku hayi ni yini le va ya va ya ni thova-thova kwale ku masajiwaku kona or ni tekile maribye lama ni endla foundation or ni tekile maribye lama ni chela laha xitarateni ku movha yi nga bodlomeli or ni tiyise thoyilete hi maribye ku na mhaka yin'wani vanhu vo tala mi kuma ku a yi tekeli nhlokweni ende mhaka leyiwani vo tala va hina a hi yi tivi ku ya endleka. Ku na leswiya swa ku ku na vanhu lava tekaka maribye, maribye lama hi ma kumaka kwalomu majarateni kumbe enhoveni kumbe emilandzweni va ya va ya hi pfalela tinyiko hi wona. Mi ni twa kahle? Va ya va ya hi pfalela tinyiko hi wona va va lavulela ka maribye lama ku swilo swa hina swi nga fambi swilo swa hina swa vutomi swi nga lunghi. Ku na lava va ku mi kuma ku wa fika a fika a teka ribye ro karhi loko a teka ribye leriya a hi nge i ribye ro ringana nyana na tandza nyana or ro ringana na zambhala ivi a fika a valavulela ka ribye leriya a fika ku ni la ku ta ku swi swa swa mani mani swa vutomi swa yena swi nga n'wi fambeli van'wanyana va vona mi fika a fika a veka kwala hansi ivi ni hundza hi movha i hundza i kandziya ribye leriya ivi a ri teka. kumbe loko u kha u ti fambela hi milenge yena a fika a mandlhala wena u ku hayi kumbe ko va swihlanga swo ti huhela i nge ni kumbe ni zama ku dobadoba ni shift-a ku hayi timovha ti nga endli ti kandziya kumbe va famba mafasitere ya vanhu or timovha ti nga endli ti kandziya or ti ba vanhu matihlo or ti vavisa munhu un'wanyana or timovha ti nga vaviseki mathayere hi mhaka ku swihlanga swi ri ku huhweni ku pakiwe maribye kasi hayi i valala va nga ta vusiku kwalano va fika va endla swilo sweswo. ivi wena i fika i khumbakhumba loko u khumbakhumba i veka esayitini ivi vavanuna va vuya va fika va teka ribye rin'we or mambirhi va famba va ya va lavulela kwale va vulavulela kona kumbe va fika enambyeni va fika va vulavulela va ri chela exikarhi ka xidziva loko vo za va ri chela exikarhi ka xidziva a ni ri ta tshama malembe na malembe kwalaya i to vona swilo swa wena swa vutomi swi nga ku fambeli. ivi van'wanyani va famba va ya ku a tintshaveni a xikarhi ka ntshava le ntshavatshaveni or a nhlohlorhini ya ntshava sorry ku vula ku tshavathava hi ku tshavathava hi le nhlokweni ya munhu a nhlohlorhini ya ntshava a fika a yima kona a vulavulela swi swo biha ku vulavulele va teka ribye leriya a ri cukumeta le kule le, ribye leriya ri ta tshama malembe na malembe laha it means na wena swilo swa wena swa vutomi swi nge ku fambeli swi nge lunghi. That's why mi kuma ku minkama yo tala loko hi kha hi famba hi ya lomu tindhawini to pfunapfuna vanhu, ku na leswiya swa ku loko i fika va fika va ku hayi famba teka maribye ya le ntshaveni or ya le nambyeni i ya i ya a rhavela hi wona. Because vanhu lava va va va kha va swi tiva ku na vanhu vo karhi va tirhisaka maribye, se wena loko u kha i a rhavela hi maribye lamaya mindzungu liya yi va yi kha yi suka laha loko u kha u huma xitini lexiya mindzungu liya yi va yi kha yi suka lahaya Van'wanyana a ni mi kuma ku mi mikisa na swilo swo karhi loko ku ri mi ye ka tikereke to karhi van'wani hi ye tin'angeni va ku fika hi chela na mimirhi yo karhi swi va swi kha swi va swi va swi kha swi hlongola yini swi kha swi hlongola mindyangu liya hikuva yini hikuva i tirhise maribye lamaya because yini vanhu lava va va va swi voni ku hayi maribye a ma kahle maribye ma endla yini ma onhela vanhu swilo swilo swa vutomi va endla yini va loya vanhu hi wona na khensa ku va ni pfulele chanele dankie.